Безнең атна саен планеркалар үтә. Шушы планеркаларга айга бер мәртәбә булса да Татарстан халык шагыйре Рәзил Исмәгыйлевич Вәлиев керә. Ул көн дәвамында фәкать шуның белән генә шөгыльләнә, ТНВ каналын, Шаян телеканалын һәм Болгар радиосын тыңлап, карап, кайда хаталар киткән, нинди ялгышлар киткән, кайсы сүз дөрес әйтелмәгән, ул аның һәрберсен теркәп, Өтеренә кадәр язып бара һәм инде шушы җыелышларга килеп безгә фотоларга күрсәтә, менә шул җирдә дөрес әйтмәдегез, шушы урында менә бу сүз урынлырак, отышлырак булыр иде дип, ул инде махсус шушы вазыйфада башкарма генераль директорның киңәшчесе булып тора, менә ул һәрвакыт безнең эфирларны тыңлап күзәтеп тора, ул яктан. Атнага бер генә? Атнага бер булмаса да, ике атнага бер җыелып алабыз. Теге мин әйтмәс идем анда хаталар бик күп, атна саен җыелырга кирәк дип. Барыбер теге алып баручылар да инде алар безнең бөтенесе дә тәҗрибәле. Аларда теге самоцензура дигән әйбер дә бар. Барыбер алар камил әдәби татар телендә сөйләшергә тырышалар. Барыбер теге чыгып китә инде ул сүзләр. Мәсәлән, шул ук теге хәзер Өстәл артына утырмыйбыз бит инде, өстәл янына утырабыз дигән, аңа бәйләнсәң, бәйләнер сүзләр күп. Ә, ләкин теге урысча сүзләр белән сөйләшәләр дип әйтмәс идем мин ул эфирда алып баручылар. Сүзләргә бәйләнүче иң бөек кеше ул Илдар абый Низамов иде. Әйе, Низамов. Әйе, анда ничек кенә әйтсәң дә, нинди генә камил җөмлә әйтсәң дә, ул әлеге җөмләнең 80 процентын сугып ташлый иде.

тырыш, тырыштыру, минем уйлавымча, ул, беренчедән, утопия, чөнки камил сөйләшүче кеше булмый. Икенчедән, кирәк микән? Мин кирәк дип саныйм. Беләсеңме, без теге, телибезме, теләмибезме, барыбер менә кемдер әйтә инде, әдәби телне аның җиңеләйтергә кирәк дигән фикерләр дә бар бит инде, кайбер вакытта артык теге күп су кушып, Күп сөйләп, теге кызыл матур озын җөмләләр белән әйткәнче, кыска гына иттереп бер-ике җөмлә белән әйтүең яхшы, аңлашыла, бүгенге кешегә барып җитәргә әйбәт әйбер, анысы белән килешәм мин. Ләкин барыбер мин теге тәртипнең форматыннан чыгып та әйтәм инде, менә Болгар радиосында да эшләдем бит инде мин, аннан да. Без барыбер әдәби телнең аңларыннан эшләгәнем, менә андагы... Ансын онытпансың ул? 13 кенә җыл бит ул, 14 җыл икән, әйе, анысы. Ул бит диджей стиль бер әйбер ул. Аның анда аңа килешә торган әйберләр бар. Татар радиосына килешенә, килешә, кичерелә торган әйберләр бар. Аларны шулай кабул итәләр, чөнки яшьләр өчен заманча дигән әйбер бар. Ләкин... Радио, радионың белән аерыла. Бар радиолар милләт сагында дип үзен позиционировать итүче, урысча әйткәндә, радиолар. Ә бар халыкны, мәсәлән, Курай радиосы бар иде инде кайчандыр, 90 нчы елларда. Анда сөйләшүнең, безнең сөйләшүебезнең 30, 20-30 проценты урысча иде, чөнки халык шулай сөйләшә ди. Чөнки әдәби телдә сөйләшсәң, халык аңламый иде аны, ә аңламаган әйберне кеше тыңламый. Мин шуңа игътибар иттем, радиотыңлаучылар шалтыратып, үзем эфирда эшләгән вакытта бер хатын әйтте дә, мөмкинчелек булырмы икән котларга дип. Һәм шушы ниндидер бер кабатлана торган хәлгә кереп китә. Бүтән шалтыратканда икенче кеше мөмкинчелек, мөмкинчелек, мөмкинчелек сөйли башлады. Һәм менә шуңа игътибар итте, мин радиодан ничек сөйлисең, халык шул сөйләмне дөрес дип кабул итә. Шуңа күрә радиодан теге Булдыралган кадәр дөрес татар телендә сөйләшергә кирәктер. Менә без соңгы вакытта әле теге татар телендә яза алырдай, эшли алырдай кешеләр шактый иде. Менә без ун ел элек көлешә идек әле укыганда университетта, әле берничә елдан татар телендә сөйләшә, яза ала торган белгечләр алтын бәясенә булачак дип. Һәм бүгенге көндә ул шуңа таба бара да. Менә, мәсәлән, бүгенге көндә татар телендә хаталарсыз сөйләшә алган, хаталарсыз яза алган Ә яшьләрне табу бик авыр булып чыкты, шактый авыр. Авыр. Филологиядән килделәр, яздырып карыйсың, тәрҗемә иттереп карыйсың, Яндекс Переводчикта тәрҗемә итәләр, җөмләнең төзелешен, мәгънәсен аңламыйлар. Кызганыч, бу шул теге сөйләмне саклаган очракта гына да без татар телен саклап кала алабыздыр. Урыс телендә теге яшерен-батырын түгел, егерме-утыз процент сүзләр татар теленнән кергән. Аны ул татар сүзе дип алар бит теге әйтмәде аны татар сүзенә мин сөйләшмим дип. Һәм без 90 нчы елларда татарчага күчәбез дип теге лаф органда үзебезнең сүз телебезгә керттек бер 20 процент кимендә гарәп сүзләрен. Диме? Мәхкәмә, җөмһүрият, җөмһүрият һәм башкалар һәм башкалар татар сүзләреме? Әллә без андый гарәп сүзе булган өчен урыс сүзе булмаган өчен генә кыстырдыкмы монда? Кабатлап әйтәм, һәрбер массакүләм мәгълүмат чарасының бар үзенең мәсләге, үзенең бурычы, үзенең миссиясе. Кемдер вербовщик, кемдер кешене алып килә, сферага дип әйтик, име, радио тыңларга алып килә. Мәсәлән, радио тыңламый кеше, име? Менә ул сине ишетте дә радиодан. Һәм килдем, чөнки ул сине аңлый. Әгәр дә ул тыңлый икән камил һәм дөрес тутырылган татарча җөмләләр, ул әлбәттә бәлки килер дә, ә аңламаса. Мин чөнки радиода инде үземнең 45 яшемнең 35 елын радиода сөйләшүем бер килмәгәе. Андый ситуацияләр белән мин бик еш очраштым. Әйтәләр, без сезне аңламыйбыз, диләр. Яисә без сезне тыңлыйбыз, чөнки без сезне аңлыйбыз, диләр. Шундый ситуацияләр дә бар. Хәзер миңа калса бер алтын урталык кирәк теге. Кирәк. Әгәр дә инде халыкка аңлаешлы гына булсын Ә дип. бүгенгесе көндә бер генә радио да инде хәзер яртылаш урысча, яртылаш татарча сөйләшми. Менә бу радио уңышка Казан абыйга әйдә мин дә шундый булыйм әле, диеп кылану эте эте. Это сущий Бу куллану түгел инде ул, куллану түгел бу. Бар аудитория, бар аудиториядә нишалар, бар 18 яшьтән 25 яшькә кадәр, 26 яшьтән 33 яшькә хәтле, 33 яшьтән 40 яшькә хәтле, 40 яшьтән 46 яшькә хәтле һәм башкалар һәм башкалар. Һәрбер нишага туры килгән музыка бар һәм һәрбер э, нишага туры килгән алымнар бар, сөйләм э, культурасы бар, э, алып баручы тавышы бар һәм башкалар һәм башкалар. Тәртип беренче мәртәбә ябылган вакытта бу Ничәнче, унҗиденче елда. Шуның алдыннан гына тегергә үтми дигән килгән. Хәзер беренче мәртәбә сигезенче елда ябылды. Сигез ансында мин җугыйм аны. Шуңа күрә җабылды. Нигә Гөлдердән кикеремне. Гелд медиядән килә бит инде ниләр теге исследованиеләр. Әйе. Шунда безгә кереп инде без бит урыслар белән эшләдек. Борын төбендә менә 60 плюс кем тыңласын сезне дигән әйберләр булган иде. Ә шуннан ничә генә ай үтте, тәртип җабылды бит. Без эшкә килгәндә, ишек төбенә килеп баскан иде җигерме биш, утыз яшьлек малайлар, без сезгә ничек булышыйк, приложение ясыйкмы, кая эшлик, каян тыңлатып була сезне дип һәм подпись җыйдылар тоже яшьләр дә. Дуга радио сайтын бит без бит төрле аудиториягә эшлибез Татарстанда. Сөйләүче теге, менә бөтен авылларда да сөйләүче бердәнбер радиостанция бит инде ул Богарык. Бер дә ялгыз итәсе килми әле сезне. Менә бик әйбәт булыр иде. Бик әйбәт булыр иде. Мин мәсәлән теге радионың радио төрлерәк булган саен, алар узкы направлениерәк булган саен яхшырак дип саныйм. Чөнки ул конкуренция өчен дә әйбәт, яхшырак эшләр өчен дә. Бүгенге көндә нәрсә дисәң дә, Болгар радиосын күбрәк шәһәрдә түгел, ә нәкъ менә районнарда тыңлыйлар. Ул авылда, район җирлегендә яшәүче хатын-кыз Лар күбрәк кебек уйлыйм инде. Максатчан аудиториягә эшләү, менә сез шуңа эшлибез дип әйттегез, сезне тыңлый торган аудиториянең мәнфәгатьләрен бозмыймы? Сез тыңлый торган аудиториянең теләкләренә игътибар итәсезме, күз саласызмы? Максатчан аудитория ул радионың технологиясенең нигезенә салынган әйбер. Максатчан аудиториясез радио була алмый. Ансы аңлашыла. Кемнең дә булса, теге яисә бу төркем тыңлаучыларының, әлбәттә, мәнфәгатьләре бозыла. Теләсә кайсы очракта ул бозыла, чөнки, мәсәлән, ниндидер дини тапшыру бара икән, ул динне признавать итмәгән, русча әйткәндә, атеист кешеләрнең мәнфәгатен боза, шулай бит, аларның нервысына тия, хәтереңдә булса. Кемдер, кемдер язды да болай. Инде тәртип, тәртип радиосы шәп, конечно, но анда дин слишком күп дип. Димме? Миңа килеп җитмәде бу. Сезгә язаларын күбрәк өстәгеләр. Яисә татар радиосында ниндидер платный ротация бара икән, дыңгы-дыңгы-дыңгы-дыңгы-дыңгы-дыңгы-дыңгы. Бу җырны тыңларга күнекмәгән кешенең мәнфәгате бозыла. Ә монда бит тагын шундый момент бар. Менә мисал өчен сезне максатчан аудитория яшьләр дип әйтик, сез ут, и, утыз биш яшьләрдә соң. Һәм сезгә а, алтмыштан узган әби, апалар шалтырата. Алар бит үзләренең балалары, оныклары өчен борчылалар. Нишләп безнең яшьләргә менә шундый Ә. форматтагы күңел ача торган тапшыру тәкъдим итәләр? Нишләп менә аны тәрбияви, дөрес телдә фәлән эшләмиләр дип. Әйдә кире, киресенчә борабыз. Берәр яшь кеше шалтырата микән тәртипкә, нишләп син минем әбигә шундый мәгълүмат бирәсең ди. Яшь кеше дә андый ди. Бу карт кешенең, әби кешенең, бабай кешенең менталитеты. Без аны аңлыйбыз һәм без аны аңларга тиешбез дә. Аңлагыз сез. Бар кибетләр, бар ипи кибете аерым, бар. Аерым аяк киеме кибете. Ләкин аяк киеме кибетендә беркайчан да ипи сатмыйлар. Шуңа күрә радиолар да, алар. Ләкин сез бу тәнкыйтьтә хаклык юк дип әйтүегезме? Кабул итәсезме ул тәнкыйтьне, юкмы? Әлбәттә. Без, без теләсә кайсы тәнкыйтьне кабул итәргә тиеш. Тиеш. Әзер генә түгел, без аны кабул итәргә тиеш. Чөнки теге тыңлаучының ни иде теге шикаяте дә, бу тыңлаучының шикаяте дә, ул Халыкның, то есть җыелма бер төркем халыкның фикерен берләштергән сигнал тирән килеп җиткән. То есть ул бер үзе генә алай уйламый. Һәрхәлдә, аның белән бергә дис, бер дистә кеше шул, нәкъ шулай ук уйлый. Һәм инде без, әгәр дә ул, аның әйткән фикере рациональ икән, без ул фикерне кабул итәргә тиеш һәм моның өстендә эшләргә тиеш һәм моны мөмкин кадәр булдырмау өстендә эшләргә тиешбез. Әгәр дә инде ул әйткән әйбер безнең форматны бозуга китерә икән, без әзерләп биргән максатчан аудиториядән китергә мәҗбүр итә икән, без, без ничек аннан китик инде? Мәсәлән, тәмәке сата торган кибет, гафу итегез, ул бит инде, син балаларны, яшьләрне тәмәке тарттырасыз дип кенә бит инде тәмәке сатудан туктамаячак беркайчан да. Теге начар чагыштыру булды, конечно. Ләкин, ләкин шулай да. Татар радиосының үзенең үзенең форматы, үзенең мәсләге, үзенең традицияләре бар. Аны халык тыңлый билгеле бер сыйфатлар өчен. Анда төрле зур ассортимент җырлар, алар заманча, алар яңа, алар тапталмаган,

84 нче елның 6 нчы августына иртә белән иртәнге сәгать алтыда тордым да алты сәгать унбиш минутта бордым радионы һәм анда һәм анда җырлый башлады илһам шакиров яисә эмиль җәләлетдинов яисә флера сөләйманова ошонда это социалистик татарстан газеты һәм башкалар һәм башкалар китап радиосын болгар радиосын тыңлыйлар шулай ук э, татарстанда доступный булган өчен һәм алар шуның шуңа эшли аларның э, шигырьләре без татарстанда беренче алар татарстан алар һәрбер э, авылда һәрбер районда Һәр авылда диярлек үзенең үзләренең программаларын алып баралар. Алар мөмкин кадәр киң аудиторияне колачларга телиләр. Бу бушлай ничек дип әйтим, оправданно хакланган. Ә китап радиосының аудиториясе ул китап яратучы кешеләр. Китап тыңларга әзер кешеләр, яисә китап укыйсым килә, ләкин вакытым юк, диеп борчылып аңгыраеп-каңгыраеп йөргән кешеләр, андый кешеләр хәзер бик күп. Мин кабатлап әйтәм, рус радиолары һәм чит илдә иң күптән шулай ул. Чит илдә, анда һәрбер төркем кешеләренең бар үзенең радиосы. Әгәр, допустим, шәһәрдә бар икән бер төркем, анда шахтерлар, 98 кеше, шушы 98 кешегә аерым радио эшли. Бездә нәкъ шул, бездә Россиядә инде ул төркемнәр бераз зуррак, чөнки бит инде ул бездә радио, радио тапшырулар алып бару Америкага караганда теге закон белән дә бик каты кысылган, һәм акча ягыннан да шактый кыйммәтле шөгыль дип әйтик инде. Шуңа күрә бездә, руслар белән әйттем, бездә татарда шулай ук булырга тиеш, яшьләр өчен бер радио, картлар өчен бер радио, яшь өйләнешкәннәр өчен бер радио, бала үстерүчеләр өчен бер радио, Шулай булганда шәп булыр иде, ләкин пока безнең әлегә мондый бер мөмкинлегебез юк. Бүгенге көндә татар телендә эшләүче радиоларны тыңлаучылар аудиториясе, минем санавым буенча, мәсәлән, Казанда 20-25 проценттан артмый. Шуңамы? Әйе. Чөнки бик күп төркем кешеләренең мәнфәгатенә туры килүче радиолар юк. Әгәр дә ул үз мәнфәгатенә туры килүче радионы ала икән, ул артачак, 28 процент булачак. 30 процент булачак. Һәм безнең файдага, милләт файдасына менә шушындый нишалы радиолар булдыру. Һәм инде син минем форматны урладың, син минем җырымны урладың, син минем арттан барасың, син мине кабатлыйсың кебек кебек теге ниләр мондый мондый сүзләр алар минем уйлавымча әлегә урынсыз. Инде болай тамак кибертте. Бусы иш тырышы. Бусы иң зурысы һәм иң борчаганы. Хәзер плейлистларга күчәбез. Беренчедән һәркемдә зәвык, һәркемдә зәвык, һәркемдә зәвык дигән әйбер бар. Бу беренчедән әйтик мин. Кемдәдер ул юк. Кемдәдер ул юк. Юк менә. Инде ничә мәртәбә шалтыраттылар инде безгә. Яра әйтеп сөйләмим инде. Бер яшь парларның дуэт башкаручы менә шул бер җырын Бөтен җирдән әйләндерәләр, телевид- Юк, аны разве алар үзләре дә чыгып әйттеләр инде, ул Әйттеләрме? яшәгән эштән, Әйе. әйе, алар Бу сине төртеп үзләре- чыккан гына гына. Бу инде, димәк, инде теге шартлар дәрәҗәгә җитеп кабарган куык. Әгәр дә инде ул дәрәҗәгә кабармаган булса, аны халык алай иттереп үк атакага тотмый инде. Бусы инде шулай, күпергән. Ләкин без уйлап караган вакытта безгә шалтыратучыларның, язучыларның шулай ук күпчелеге менә шушы әйберне гел кабатлап чыгара инде. Ул нәй, нинди Нәрсәдән чыгып төзелә ул җырлар? Әйтик, менә бар, менә безнең Румиябез бик матур җырлый, ул хәзер, әйтик, фонограмма яздырды ди, яхшы гына бер 25 мең түләп, име, шундый оста аранжировщик та, шуннан соң тавышын әйбәт итеп эшкәртеп җибәрде ди, шәп бер матур җыр башкарды ди, һәм аны илтеп бирде ди радиога, мисал өчен инде. Менә аны кем сайлап ала, кем утыра анда, нинди белгечләр, нинди критерийлар анда, бусы беренчедән. Һәм ул анда күпме акча түләргә тиеш? Һәм кем акча түләмәсә дә аныкын әйләндерәләр? Әйме? Бу сорауга хәзер сәгать ярым алсу Менә шу, юк, мөмкин булса сәгать ярым кирәк түгел, шушыны һәркем кыскача гына, чөнки менә бу иң бөтен кешене борчыган сорау, бөтен кешене борчыган сорау. Бу сорауның, бу сорау, Наверное, мөгаен, кешелек барлыкка килгәнче үк барлыкка килгән сораудыр. Чөнки мин 50 яшем, 50 ел гомеремнең 45 елын инде радиода эшлим. 45 ел элек тә ул сораулар бар иде. Ул сорау бар иде. Һәм иң зур дәгъва шул иде. Түләүле ротация дигән әйбер бар иде. Шуңа кешегә шул тия инде. Нәрсә дип әйтим, радиогызны тыңлап булмый, гел бер җырны әйләндерәсез. Гел, гел бер ул. Андый, гел бер җирдә әйләндерәсез, ул теге, аны инде хәзер фразеологик әйләнмәләр сүзлегенә кертерлек сүз инде. Сезнең җавабыгызны да беләбез инде. Шун без ул булмаса, безнең радио булмас иде. Ул инде реклама. Алай, алай түгел. Беренчедән, андый дәгъва белдерүче кешегә мин кызыгам, аның вакыты күп. Ул көнне төне радио тыңлый һәм көне төне Яхшы бит инде. Шушы. Әйе, мин мин аңа кызыгам һәм үзем дә шундый юк булмас идем, андый була алмас идем. Икенчедән, бер үк җырына әйләндерә дигән кешенең бит бар теге урысча, татарча белмим, аны восприятие дигән әйберсе. Кабул. Димме? Кабул итү, димме? Кайсыдыр, мәсәлән, Габделфәт Сафинның Ул бер үк җыры көн саен өчәр мәртәбә яңгыраса, ул аны сизмәскә мөмкин. Ә менә теге, син әйткән, теге пар, теге, теге парның җырын ул өч көнгә бер яңгыраса да, көн саен яңгыраган кебек тоелырга Көнгә мөмкин. дүрт тапкыр яңгырый дияр. Бу тикшерелгән факт. Аны мин, безнең бит э, хәзер теге автоматика эшли. Нәрсә ул автоматик? Дигитон Юк, программа. Менеджер төзү. Сен- Сенәҗи программасы ул үзе үзе төзи, ул бик акыллы Ноутбук программа. төзүсен өчен башта бик акыллы кеше аның правилаларын создавать итеп, Ага. бөтен әйберен исәпләп, Һәм ул бухгалтерский протокол эшләргә любой вакытта, тәүлекнең любой вакытында, э, любой урыннан син кереп ала аласың протоколны. Протоколны алдың, теге җырны эз- эзлисең юк. Көн саен чыга ул, бүген юк, кичә юк, ә өченче көн чыккан иртәнге сәгать 7-дә. Ничек көн саен яңгырасың? Менә бу бер аспект. Икенчедән караганда, әйе, бар ротация дигән әйбер. Ротация дигән әйбер, ул, мәсәлән, Европа плюс радиосында, рус радиоларында ул 40, топ 40 бара, Европа плюс тәйме. Бу нәрсә аңлата? 40 җыр көн дәвамында тәгәрмәч буенча әйләнеп тик утыра. Тәүлек буе. Тәүлек буе. Ләкин моңа карап, Европа плюс радиосына, радиосын бер генә кеше дә сүкми. Сездә бер җырлар көненә 4 мәртәбә әйләнә. Ә мин нәрсәгә әйттем теге кешене бәхетле кеше дип? Теге дәгъва белдерүче кешене бәхетле кеше дип? Уртача 80-90 процент тыңлаучы радионы тыңлый фрагменталь рәвештә. Максимум бер кеше тыңлый ала радионы, ну бик күп булса ярты сәгать. Әгәр дә ул көне буе тыңлый, тыңлый икән, ул кеше безгә кирәк түгел, чөнки аның коммерция кыйммәте бик бик әз. Чөнки ул йә пенсионер, йә инвалид, йә бала, йә әби. Алайса мин башка төрле мин сорама. Кайсы этапта ул әйләнә җырчы шундыйга, менә әйтик бит инде хәзер, ну, ярар, теге классикларны әйтеп тормыйм, Илһам Шакировларны, аны сүз дә юк, ул анысына кереп тә тормыйбыз. Кайбер җырчыларны бит инде акча түләмәсәләр дә, моны куярга кирәк дигән төшенчә бар инде, бу халыкка кирәк дигән. Менә аны кем ул критерийлар, критерийларны билгели һәм кайсы этапта җырчы уже Түләүсезгә әйләнә. Һәр радионың ул худсовет дигән сездә бардыр инде. Ул худсовет дигән әйбер бар һәм ул худсовет форматыннан сүз бар. Ул ничек санда була? Мин бүтән радиолар өчен әйтә алмыйм. Сездә ничек кеше? Үзегездә ничек кеше советта? Информат дигән әйбер бар. Теге мин аласым килә дип кенә мин ала алам дигән сүз түгел. Бөтен җырны тоже алып булмый. Формат, информатның критерийлары нинди? Караганның үзенеке. Менә шул из целевой аудитории чыгып, әйе, максатчан аудиториядән чыгып. Мәсәлән, Ну, мәсәлән, мин көне буе Илһам Шакировны куйсам бит инде. Юк, юк. Ә, радио. Яңа яңа җитәрлек сүз бар. Яңа җыр килә, сез әйтәсез худсовет дип. Худсоветка килдек, сез аны 3-4 кеше утырып сайлыйсыз, нинди критерийлар буенча. Сүзләрен, Миңа калса, бу чат программа яздырылып, Юк, юк. Сүзләрен тыңлыйбыз. Беренче чиратта сүзләрен тыңлыйбыз, потому что ну, не то что мәгънәсе, ну, Апасный җырлар була, әйе, сүгенүләр у нас. Хәзер сугыш турында теге бик цензура дигән. Юк, миңа калса бу бик авыр момент, чөнки монда. Произношение. Бу бик катлаулы процесс булырга тиеш бөтен радиода, чөнки әле ул теге өч-дүрт кешедә.

Сәгать унда ровно куялар Ибрәүнең җырын. Беләбез барын, беләбез. Әйе. Бервакытны туган көне булды да, көндез куйдык. Тотындылар шалтыратырга, сәгатебез дөрес түгелме бу? Юк, ул, ул әйбәт, ул теге нормальный зурлык та әзер булса, әйбәт, әйбәт ул. Ул бит тугыз минут бара ул җыр. Тәмәке тартып керәләр инде шунда малайлар өчен. Теге малайлар тәмәке тартырга тартасылары килсә, шуны кадәр эчеп китәләр инде. Мәсәлән, 50 тапкыр чыгарга тиеш.

Кичке эфир җә җыр куясың, җә сөйләшергә ход бирәсең. Әгәр дә, әгәр дә, әгәр дә аны сезнең син сүзеңне әйтәм, җөплим, потому что мин уйлап тапкан закон. Әгәр дә син ротация категориясен кертәсең икән прайм сәгатьләргә, иртәнге сәгать 7-дән сәгать 9-га хәтле, яисә кичке сәгать 5-тән сәгать 7-гә хәтле, менә сез әйткән көн саен бер җыр яңгырый, миенә килеп кайтачак. Шуңа күрә бу сәгатьләрдә ротация куела минимум.

Шундый кызык кына сөйләп сөйли башлый, бер чакырылган кунак шалт иттереп теге сүзен бүлдерәләр реклама җибәрә. Ул иң тыңлана торган вакытта бирә торган прайм. Прайм таймда реклама күбрәк була, әлбәттә. Ул бит инде радиога да ул акча эшләү максаты да куелган. Реклама комачаулый дигән сүзне, ну рекламасыз яшәп булмый бит, рекламасыз бит инде биреп булмый. Рекламаның положениесенә ул кертелгән инде аның. Без менә рекламаны инде төзегәндә, Бөтен төрле рекламаны алмыйсың инде. Үзең, әйе, анда кешенең зәвыгын боза торган, кирәкмәгән әйберләр ул конкретно, хоть сиңа күпме акча түләсәләр дә, син форматыңа андый әйберне кертмисең инде. Аннары күп дисәләр дә, аның тоже атаклы вакыты бар, билгеле бер вакыттан закон бозып, барыбер артыгы куелмый аның. Аны бик тикшерәләр. Роскомнадзор куйган таләпләр дип әйтәләр. Әйе, әйе, реклама бик катгый тикшерелә. Тавыш уровенье буенча аерылырга тиеш, вакыты буенча. Әлбәттә, маркировка буларак еш реклама дигән мәҗбүри. Әгәр дә кыйблаңны үзгәртмичә, бөтен планлаштырган, уйлаган, үзең күңел кушкан әйберләрне эшлим дисәң, теге бөтен дәүләт мәнфәгатендә кайгыртып ничек дип әйтим, менә шушы телне милләтне саклар өчен. Анда реклама кирәкми. Менә бөтен милләтнең бит үзенең культура каналлары бар. Ни телевидениесендә, радиосында анда бит реклама әйләндермиләр. Ә менә башкортларныкы да шулай ул. Анда бит реклама тулмаган. Ул бит һәрбер рекламодатель үз законы белән килә дә синең форматыңны боза бит инде ул. Хет ничек кенә бер теләсәң дә син. Һәр регионның бар үзенең базары. Татарстан базары шактый югары премиум сегменттагы базар. Монда Татар радиосына аена фәлән миллион реклама акчасы эшли. Бөтен кешегә мисал итеп китерәләр татар э, радиосын. Уфада андый әйбер юк. Шунда торам инде, акча сорагыча. Акча капчаны. Уфада андый радио юк. Мин җырларга на самом деле аллергия. Мин мин җыр җыр тыңлый алмыйм. Шулай гына. Әйе. Профессиональ э, һөнәри теге мәнфәгатьләр белән карап кына мин тыңлый алам, теге бәя бирү өчен э, моны куерга ярый, куерга ярамый, тыңлатырга ярый, тыңлатырга ярамый. Бу җыр мысына туры киләчәк, бу җыр мысына туры килмәячәк. Критерийләр буенча бәя бирү өчен генә мин җырларын тыңлыйм. Ә болай, мин әйтәм бит, мин иң яраткан телеканалым нидә өйдә Дисней, иң яраткан радиом Детское радио. Классик әсәрләргә күңелне тар күңел тарта икән, шулай Сәйдәшләрне тыңлыйсы килә, чөнки менә без ир тәртипле иртәнең хәтта фоны итеп тә Сәйдәш көйләрен алдык. Барыбер ничектер менә ул бит, беләсезме, теге тыңламыйм дип әйтсәң дә, Күңел Тынсыз хәле көйләп генә, тыңлыйсың. күңел хәле генә. Без мәҗбүри тыңлыйбыз инде аны көне буе. Ул Иртәнге- каны баш- Әйе. Ул уже Озын эшләп тора, тәртә чөнки булса да. анда бөтен әйберне тикшереп, авыруга әйләнгән дәрәҗәдә шундый әйбер инде тыңлыйсың. Ә болай юлда йөргәндә, әйтәм бит менә, иртә белән Татар радиосын тыңлыйбыз. Кайбер вакыт әнә шул кеше әйтә бит әле, җыр кабатлана дип. Ул җырның Кайбер вакытта программа гаебе белән кабатланган, аны аларга караганда син үзең тагын да яхшырак беләсең. Шуны белгәч, син җулда тагы шул сиңа да туры килә дә, гел шушы җыр шикелле булып, аннары күчәсең китапка, аннан күчәсең Болгарга, әйләнәсең, аннан берсендә дә булмаса, берәр музыка гына куясыңдыр. Мин төрле җыр тыңлыйм. Татар эстрадасын да һәм чит ил эстрадасын да. Машинада минем актив тыңлана торган дүрт радиостанция, Болгар, Тәртип, Китап һәм Татар радиосы һәм Европа плюс. Мин үз плейлистымның һәрбер сүзен, һәрбер җырын ятлап утырам. Менә мин наушникны киеп утырам, көне буе, иртә килеп утырасың, кичкә кадәр көне буе шуны тыңлыйм. Туймадыңмы диләр, юк, һәрбер җырга моңланам, һәрбер сүзен беләм, һәрберсен хәтерлим. Кем җырлый әле дисәгез, любой җырны әйтеп бирә алабыз. Әйе, әйе, әйе, бик яратам. Нишләп, менә нишләп бу җырны куймыйсың син, менә үз ярат, синең урында булсам, мин яраткан җырымны гына куер идем, диләр. Юк, һәр җырчының үз һәр җырчы һәр җырның үз аудиториясе хи. Редакторларның теге ярата, яратмавыннан тора торган әйберләр ул бар инде, ул булырга тиеш түгел. Менә үзеннән үзе шулай ителә ул. Ниндидер җырчылар бер-бер әкрен генә син яратмаганың болай булып тора. Әле ул шундый кызык әйбер бар. Заманында менә бер җырчы белән шулай булды, мин музыкальный редактор булып эшләгәндә. Юк инде, яратмыйм, менә минем ни хакым бар аны яратмаска, әйеме? Минем олым малаеның беренче җырлый башлаган җыры шуныкы булды. Шуннан соң мин моны игътибар белән тыңлый башладым, әйме, бу кешене. Шуннан соң бервакытны реклама ролигын яздырырга ничә җырчыны әзерләп чакырып яздыра алмадык, игровой роликны, әйме, моны коридордан тотып алып, алып кереп, шул вакытта гына яздырдык, мин аның мөмкинлекләренә шаккаттым музыка ягыннан. Шуннан үземне сүктем, Ризәгә, синең нинди хакың бар, мәйтәм, аерырга. Күңелеңә бөтенләй ошамаган, бөтенләй яратмаган, сөймәгән җырлар була. Ләкин аларны кеше тыңлый. Бездә дә нәкъ шулай. Исемнәрен әйтмим. Нәкъ шулай бездә дә. Мин математика ягыннан карыйм. Аһа, бу җырны мин кичә куйган ием. Юк әле, бүген мөмкинчелекне моңа бирик, дип, мин барыбер тегесен чырып калып, бүген монысын куям.

Правилар беләсеңме сен? Ир-ат, хатын-кыз чиратланырга тиеш. Тиз һәм әкрен тен буенча үзе төзеп бирә. Бу бу кеше көненә бу ничә көнгә Исполнитель көнгә ничә тапкыр, җыр көнгә ничә тапкыр чыгарга тиеш. Дөресен әйткәндә, бүгенгесе көндә менә без бит инде эзлибез, нинди генә радиога бирелгән булсак та, эзлибез һәрвакыт яшьләрне. табарга тырышабыз талантлы яшьләрне, креатив яшьләрне. Алар елдан-ел түгел, көннән-көн әзәя, алар юк. Беренчедән, теләге булган яшьләр әзәя. Без, мәсәлән, 10-15 ел элек миңа Татар радиосында утырганда көненә кимендә 2-3 кеше мине Чкалов Зале дип шылтыратмаса, ул көн көн булмый иде. Бүгенгесе көндә инде радиода эшлим әле мин дип Теләк белдергән кеше сирәгәя бара. Теләк белдергәннәр арасында эшләрлекләре тагын да әзрәк, чөнки тел юк, фантазия юк, кругозор юк, авазлар, фонетика тегесе-бусы әйткән дә юк инде, китап уку юк, кызыксыну юк, сәнгатькә тартылыш яшьләр арасында юк. Менә без шулай, менә шушы составта, мөгаен, Китеп барырбыз инде радиога. Юк, мин алай дип уйламыйм. Беләсезме, чөнки менә теге Тукайлар вакытында бер агым булып килеп кергән бит әле, менә хәзер дә шундый әйбер бар бит. Яшьләр арасында менә безнең Карип Яңа буын дигән тапшыру бар бит. Анда киләләр, мин шаккатам. Барыбер менә алар арасында, мин әле өметләнәм, алар күп булмаса да, менә андый бер-берсен батыру дигән әйбер булмас дип. Чөнки менә Сәләтнекеләр хәзер үсеп чыктылар, бер төркем. Алар, аларның бар. Теге карашларында безнеңчә булмаганрак әйберләр дә, ләкин алар барыбер шулкадәр бердәм команда булып эшли торган әйберләр. Менә хәзер шәһәр мэриясен менә Сәгыйтова җитәкчелегендәге карасаң, була ул, әйбәт буын килә. Апуш театр студиясе бар. Апуш театр, менә ул бит инде зур нәрсә, ул бик зур нәрсә. Шулкадәр теге яшерен-батырын түгел бит инде, күпме генә Сытып-изеп бетерергә тырышса да, барыбер күпме яхшы әйберләр килеп чыга. Эшләгән кеше, монда һәрбер җирдә шәхескә, урында эшләгән кешеләргә бәйле әйберләр бик күп. Шуңа күрә һәрбер кеше үз урынында, җиренә җиткереп, үзе белән үзе гадел булып эшләсә. Бер кешедән тора кайвакытта. Әйе. Бер кешедән тора. Бөтен нәрсә әйбәт була. Менә камераларсыз бер әйберсез генә дә утырып сөйләшәсе сүзләр шулхәтле күп, болай әйтәм мин, утырып сөйләшеп хәл итә торган. Мин, дөресен генә әйткәндә, гомер буе частныйда эшләгән кеше, шәхси оешма да инде мәктәптән кала. Мин бу дәүләт оешмаларына килгәч бераз гына югалып калдым, бик каты аптырадым, чөнки хет күпме генә зарлансалар, нәрсә дип әйтсәләр дә, бездә ничек инде, например, барысы да, уртага салып сөйләштең, әйтәсе булса әйтеп Күзенә сикереп карыйлар да, шунда, әйе, шунда, шунда хәл ителә икенче минутында җайланып китә. Ә монда юллар бик озын, ул теге Разил абый миңа әйтте инде, син болай да бик озак рәхәт яшәгәнсең дип. Но барыбер менә ул дәүләткә дә керсени ул андый әйбер җитәкчелек белән эшли торган, бигрәк тә менә дүртенче хакимият дип әйтәбез бит инде без журналистиканы. Ул хәзер аны әйтмәсәләр дә, алай түгел инде ул хәзер дисәләр дә, ул беркая юкка чыккан әйбер түгел. Просто хәзер аның хакимият икәнен тоеп, җаваплылыгын тоеп эшләүчеләр генә сөйләгәе барган вакыт бу. Ә ул фактически шулай, чөнки Минтимер Шәрипович ни өчен беренче теге кая барса да журналистларны ашатып эчертеп үзе янында йөрткән, ул хакимиятнең фикерен халыкка җиткерүче иң төп кешеләр икәнен аңларга кирәк. Шуңа күрә бергә. Безгә җитәкчелек белән дә утырып сөйләшүләр җитми. Бер, берәйберне аңларга кирәк. Кая эшләсәң дә, кем булып эшләсәң дә, әйме, теге акыл өйрәтеп утыру түгел инде ул. Сиңа дигән Аллаһ Тәгалә язып куйган өлеш, әйме, сиңа насыйп әйбер, уңышмы ул, акчамы ул, дәрәҗәме ул, малмы ул, бәхетлелекме ул, бәхетсезлекме, ул барыбер хет нинди юллар урап булса да сиңа килә. Шуңа күрә беркайчан да кеше өлешенә Теге матур итеп кенә кызыксаң да, аны тартып алырга, нитергә, андый әйберләргә тырышмаска да кирәк. Ул барыбер, кемнедер син азаплыйсың гына, барыбер үз руслысына кайтып, тегеңә насыйп тегеңә була, сиңа насыйп синең өлешең сиңа кайта. Шуңа күрә юкка, бушка андый эшләр белән вакытны уздырмаска кирәк. Конкуренция дигән әйбер инде ул бар, ул бик каты кирәк үсер өчен, ләкин ул Иманлы, акыллы, әйбәт булырга тиеш.